uqbel ad tt-id-iniɣ atmaten-iw tiysetmatin-iw ur ɣ-tettut ara ur giḍen aboniyad abonin xedmet-aneɣ-d li jem ad ttwaliɣ la vidéo ad telḥuɣ acḥal li vues li jem ulac nekni yis-wen kunwi yis-neɣ d kunwi ara ɣ-yessalin la chaîne-agi tamezwarut d Sidi Ṛebbi subḥanu ihi nɛedda-d nni tamacahut-agi ddut-d kan yid-i s rraḥa-nwen smeḥset-tt s rraḥa-nwen

Argaz-agi ixeddem d agezzir. Zik, agezzir ur t-ḥemmlen ara medden. Ttwaɛfun medden yes-is ad t-aɣen. Ihi yiwwas deg wussan n Rebbi, taqcict-agi teffeɣ truḥ ar tala ad d-tagem. Mi tewweḍ ar tala, tewwi tasagemt akken truḥ ad d-tɛemmer. Ajeǧǧig ireqqen ila sembayit. Iwala-tt-id. Iwala-d taqcict-agi. Mi tt-id-iwala teɛǧeb-as. Ihi, iger tiṭ-is anda ara anda ara tɛeddi, anda ara taweḍ. Itbeɛ-itt-id alammi iwala anwa i d imawlan-is, anda yella uxxam-nsen. Ihi ruḥ ar baba-s agi iḍleb-as-tt, xas akken d agezzer, mi teɛǧeb-as teqcict-agi s lmelḥ-is. Iḍleb-as-tt, yeqbel baba-s agi imi d yesɛa aṭas n teqcicin, yeqbel, xas akken ur d it-iwala ara iɣum-d udem-is, yeqbel. Inna-yas ad hedreɣ d yelli-k agi, sɛiɣ yiwen n ccerṭ ad as-t-fkeɣ. Ini i s-baba-s agi. Icerḍiyen i k-ihwan. Iɛedda, mi yehḍeṛ d teqcict-agi, yenna-yas, yenna-yas, ad teččeḍ, ad tesweḍ, ad terseḍ, ad teqqimeḍ, sɛiɣ ixeddamen, sɛiɣ takjatin, ad txedmemt akk fell-am, sɛiɣ leǧnan anda tettɣamaḍ, ulac akk d acu i kem-ixaṣṣen. Ala meɛna d amcerḍeɣ, ur tettwaliḍ ara udem-iw alamma wwḍen sebɛa snin. Teqbel teqcict-agi, qeblen, tedda, yewwi-tt, lḥuḍ lḥuḍ, ad tɛic idin, am sselṭan, ad txeddem takfela s taklatin, s lǧennan terwa iɣimi dinna ɣer ubeḥri, i yiṭij, ulac akk d acu d tt-ixuṣṣen, tečča, teswa, tersa, ass-nni, ussan n Rebbi, tetxeyyeq, tebɣa ad d-ruḥ s axxam-nsen. Ihi mi d-yusa ujeǧǧig ireqqel, mi d-ikcem, tenna-yas, tenna-yas tmeṭṭut-agi-ines, tenna-yas ay argaz bɣiɣ ad resfeɣ s imawlan-iw aql-iyi rxaqeɣ. Yenna-yas ulac uɣilif, ma bɣiɣ ad truḥeḍ s imawlan-iw ruḥ, ad am-in-fkeɣ ixeddamen ad kem-swesden ama d axxam. Iɛedda, iweṣṣa ixeddamen-is, wwin-tt, Truḥ, mi tewweḍ s axxam-agi n baba-s, kmaṣant teḥdayin nniḍen yis tmas-agi tt-id-steqsayt akk, bɣant dɣa ur s-bɣint ara ad tɛic akken yelha, usment fell-as ayen ddin, Amek a weltma i tgiḍ? Amek akka yella wergaz-agi? Amek akka yelha akk ama d rrif akka? Akka tt-id-steqsayent akk, tɛedda tenna-yas-t-id ayen yellan, tenna-yas-t-id ihi, ffreɣ yiwet n lbaḍna acḥal aya, ass-agi akk tt-id-iniɣ. Iɛeddez-as d acu-t. Tenna-yas ulac akk d acu d ay ixuṣṣen. Učči, iɣimi, abeḥri, tili, ulac akk d acu d ay ixuṣṣen, ameɛna argaz-agi ad d-yekcem i ṭṭlam, ad yeffeɣ i ṭṭlam, ayen ad icerreḍ fell-i ad t-senseɣ llamba i wakken ur t-ttwaliɣ ara. Dɣa ufant-as akk abrid i Marni s tlmas-agi, nnant-as, Amek! Argaz! Ad tɛiceḍ yid-s, tegganeḍ yid-s, a win ur tettwaliḍ ara udem-is, amek akka? Nnan-as, d wagi tecreḍ ad iyi-fkeɣ, yenna-as ala xenfuc wid ur tettwaliḍ ara. Nnan-as, aha ad eg akka d aɣzen, a taɛennuṭ ilaq ara teǧǧeḍ akkagi, ilaq ad teẓreḍ, tenna-as, amek ara t-ẓreɣ, atan yenna-yi ujjam yessexsi, ujjam iceɛl llamba mi ara d-ikcem, dima mi ara d-ikcem ad tili llamba texsi, ad ikcem iṭlam ad yeffeɣ iṭlam. Nnan-as, Teẓriḍ amek ara s-txedmeḍ ma tuɣaleḍ akka? Eǧǧ-it mi k-tesliḍ ɣas d yesxerxur, sens cɛel tacemmaɛt, ad twaliḍ udem-is, ad teẓreḍ d acu-t. Tɛedda teqcict-agi, sekcem-t-as yessetma-agi. Tuɣal, tuɣal s axxam-is. Teǧǧa argaz armi d iḍ, yeṭṭes, ikcem-d, iṭṭes, akken d isel, isxerxur, iruḥ di tguni, iɣmeq di tguni, tɛedda tecɛel tacemmaɛt, twala-t, twala ɣad yettfeǧǧiǧ akk ddunit, izyen, izyen mačči d kra, ameɛna d mmi-s n tteryel. Mi tmuqel-it, tḍehher-as tsarut tɛelleq deg uɛenqiq-is, lmeftaḥ di tmiṭ-is. Amek texdem teqcict-agi? Tekkes-d tasarut-nni seg uɛelqiq-is, teldi lmeftaḥ-nni tekcem daxel uɛebbuḍ n urgaz-agi. Mi tekcem ad tleḥḥu, ad tleḥḥu, tufa-d akk tiqendyar melḥent aṭas. Testeqsa-d baba i ibedden ar tqendyar-agi, yenna-yas, yenna-yas, ma ulac uɣilif, wali tiqendyar-agi melḥen. Inṭeq-d wergaz-nni, inna-yas, Glis ubegzer lukan teṣbiṛ. A tleḥḥa tleḥḥu, tufa-d argaz-nni la ixeddem lfeṭṭa, ineqqec-itt akk mačči d kra i melḥent. Daɣen tga-s akka, Ay argaz, ttxil-k, wali lfeṭṭa-agi iwata teṛqem am akka. Inna-yas, Glis ugezzer lemmer teṣbiṛ. Tkemmel akken akken akken a win testeqsa s yinegli s ugzi alamma ɣer tesbirt. Atta tuɣal-d. Tuɣal-d, teɣleq lmeftaḥ-nni, terra-yas tasarut s aɛenqiq-is. Ihi teṭṭef tacemmaɛt-nni n wakken izyen ay tt-feǧǧeǧ, tezha deg wudem-is, ad tesmuqul-it. Iɛedda nnfiḍ n tcemmaɛt-nni, yeɣli, yuska-d ffenyir n wergaz-agi. Dɣa yedduqes-d. Yedduqes-d iwala-tt-id. Ini-s ad kem-ixḍaɛ Ṛebbi txḍaɛeḍ-iyi. Yekker, ini-s uḥṛem-iw dɣa s tiwexxam-a. Fkiɣ jahed, nniɣ-am alamma bḍan sebɛa snin, txḍaɛeḍ-iyi. Ini-s tura ddmeɣ isebbaḍen-iw, ad ṛuḥeɣ, tamurt tettak-iyi tayeḍ, alamma qqerṣen isebbaḍen-agi ara d-uɣaleɣ. Yerna yeddem-d isebbaḍen sɛan lqaɛ d uzzal, anwa ara yesɣersen isebbaḍen n wuzzal? Ihi, yeddem isebbaḍen-agi n wuzzal iruḥ, ini-as ala ma qqersen ara d-uɣaleɣ. Netta iruḥ, nettat tettabaɛ-it, teddem ibidi, terra tafetugat-is truḥ. Ileḥḥu, ileḥḥu, iruḥ iɛedda ɣef yiwet n tala. Telḥeq-d teqcict-nni, tufa-d tala, yuli uceṛcuṛ, yettceṛcuṛ, yiwen yeqqur. Tga-as akka, Allah, Allah, ya Ṛebbi, amek tga tala am ta? Yiwen uceṛcuṛ i d-iṭeggiṛ, ittfeggiḍ, yiwen yeqqur. Inṭeq-d uceṛcuṛ-nni ileḥḥu, Inna-yas, Teẓriḍ a tagi alḥu, ala xaṭer ferḥeɣ, s yagi-k s wujeǧǧig ireqqen. Tenna-yas, Haka cwi kan, safi sya i iɛedda. Tkemmel abrid, a tleḥḥu, a tleḥḥu, tufa-d yiwet akken lɣaba, lǧiha d tazegzawt akk, teǧǧuǧeg akk, terrefref, lǧiha teqqur, d taberkant. Tga-s akka daɣ teqcict-agi, llah llah, ya Ṛebbi, amek akka tga lɣaba am tagi, yiwet lǧiha teṛferf akk, tezzegzew, teǧǧuǧeg, yiwet lǧiha teqqur. Tenṭeq-d lǧiha n izegzawen, tenna-yas ẓri mi akka ttarfaṛifeɣ feṛḥeɣ yakk, syagi iɛedda ujeǧǧig iɛerqen. Tenna-yas acwi kan, atan ihi ad kemmleɣ ad t-tebɛeɣ. Tleḥḥa tleḥḥu, tufa-d takerruct, ubelluḍ, annect-ilett. Twala lǧiha deg-s d tazegzawt, lǧiha deg-s teqqur. Nna-yas, Llah llah ya Rebbi, tkerruct-agi amek akka nnefṣ deg-s yeqqur, nnefṣ yezzegzew. Yenṭeq-d win azegzawen, ini-s, Teẓriḍ imi akka zegzaweɣ, ferḥeɣ, fell-i i d-isend ujeǧǧig ireqqen. Dɣa tḍal kan akka, Tufa-t din. Akken i tt-id-iwala, yenna-yas acimi i yi-d-tebɛeḍ? Nniɣ-am-d ad ruḥeɣ ur d-ttuɣaleɣ ara ayɣer i yi-d-tebɛeḍ? Ini-as nekkini teẓriḍ anda ruḥeɣ neɣ ur teẓriḍ ara? Tenna-yas anda truḥeḍ ad dduɣ. Ini-as ihi nekk aql-i leḥḥuɣ ɣer yemma, ad tedduɣ ɣer yemma yeɛna yemma tetter-iyi, mi d ikem-tečča aql-i weṣṣaɣ-kem. Tenna-yas ma tebɣa ad iyi-tečč ad iyi-tečč, kečč anda teddiḍ ad dduɣ. Alḥun yewwi-tt, yewweḍ s axxam-nsen ar tteryel, is yessawel, mi d-telli tawwurt, yenna-yas, Yemma, wwiɣ-d ass-a tameṭṭut yid-i zewǧeɣ, dɣa tferreḥ tteryel-is d lxir i wumi d-tewwiḍ tameṭṭut. Kecmen, qqimen, tga-yasen tteryel imensi ččan, armi ṣṣbeḥ. Tteryel tebɣa ad tečč, ameɛna setten di tibuɛendatin amek ara tt-teṭṭef akken ad tečč. Tga-s akka, mi teẓriḍ a yelli, nekkini tura sɛiɣ aṭas n lecɣal, ad ffɣeɣ, lukan ad d-uɣaleɣ ad d-afeɣ axxam-agi yesiyyeq akk, lemmer ad sɛeddiɣ iles-iw ɣef wagans yedda-d uxeclaw ad akem-ččeɣ. Ad truḥ tteryel ar ccɣel-is, ajeǧǧig ireqqen daɣen yeffeɣ. Tɛedda taqcict tamerbuḥt ad tettru amek ara texdem. Ansa amek ad tseq uko axxam ad tesɛeddi yid-s tteryel lukan taf ixučan ad tt-tečč. Ad tettru ad tettru ad yufa-tt-id ujeǧǧig ireqqen. Ɛni ayen akka tettruḍ a ddaɛwessu? Nna iẓur ɣef agi ad tru. Nna i yemma-k ad tt-yeqḍu deg uxxam. Lemmer ad sɛeddiɣ iles-iw fell-as, ddan-d ixeclawen ad kem-ččeɣ. Nna-as d ayen isehlen. Ad ayen isehlen. Nna-as atak wasif yal mi mleɣ asif, atak. Atak ddaw uxxam akkinna. Nna-as ruḥ ar ɣur-s ttru-yas dinna tḥekkuḍ-as ayen illan. Tɛedda truḥ. Teqqim rrif n wasif ad tettru. Ini-s-d wasif ayen akka ay la iga tettru. Ini-s ad tru, ahan teggul deg-i d tergin. Ad as-seyqeɣ axxam, ad ten-ik ad sɛeddiɣ iles-iw, lemmer ad d-afeɣ iqeclawen ad kem-ččeɣ. Ini-s d ayen isehlen, terni nceggeɛ lmuja seg-agi ad t-id-isyaq akk. Dɣa tefreḥ. Iɛedda thubbu-d kan lmuja deg igenni, tekcem axxam n ttergin, tḍumm-it-id akk, tsyaq-it-id akk, tuɣal s amkan-is. ɣef aqcict-agi tefreḥ atta tewweḍ-d tteryel tewweḍ-d kan tufa-d axxam d azedgan tger iles-is iles-is ad tesseyyeq akk s yisawan s ulac ixeclawen tenna-yas tselkeḍ theggi-d imensi tteryel ččan akk askin ṣṣbeḥ theggi-yas tabuɛendat nniḍen tenna-yas teẓriḍ acu ara am-iniɣ tenna-yas ass-agi uḍneɣ Tenna-yas ad ɛeddiɣ ad ṭṭseɣ, ḥwaǧeɣ ad s-m-yehwa i d-awiɣ tasumta n rric n leḍyur ara ssumteɣ. Tenna-yas ay yerna ḥader akka ad nečč wiṭ tyuzaḍ-iw. Tɛedda teqcict-agi daɣen ad tettru amek ad texdem. Ad tettru, ad tettru, ad tettru, yufa-tt-id ujeǧǧig ireqqen. Ayla akka tettruḍ a ddeɛwessu. Nisayen ad tru, atan daɣen yemmek daɣen tundi-yi-tt. A teqqar ad d-taweḍ tasumt ad nerric ad tsumta, terra iman-is tuḍen. Ini-as d ayen isehlen, awi kan tura ddreɣ, lidreɣ, ssutt di lɣaba, tettruḍ-as n ukay ifrax. Ayen d ilufṛux anda tlaḍ yaziḍ ad d-ruḥ am tefkerric-is. Tɛedda txedem akken, Bullidra tessett ad tettru, ad tettru. Walan-tt-id akk ifrax, tiyuzaḍ, sqanin akka tettruḍ a tameṭṭut a taqcict. Dɣa teḥka-yasen. Nna yesɛan tetteryel yeqqan ad tefkeḍ ad tesqamḍ tasumta n rric d tin ara ssumteɣ. Dɣa ɛeddan cenčwen-d akk iman-nsen yifrax, qqimen akk akken d ibraq ṭṭiḍen. Win d-icenčwen iman-is ad iruḥ, d ddaw d tiyuẓaḍ n tteryel cenčwent d iman-nsent. Cenčwen-d akk, tesqam-d tasumta, tewwi-tt-id. Mi d-tewweḍ, tefk-itt tasumta i tteryel tessumt-itt, daɣen tteryel maca akka. Tenna-yas, tselkeḍ, i kem-iggunin. Tekker-d askiyen ṣṣbeḥ, tufa-d tiyuzaḍ-is n cwiṭ. Tenna-yas tata n tɛas, yixef n uqerruy-im, ad ad yuɣal yerric ɣer tiyuzaḍ-iw neɣ ad kem-ččeɣ. Daɣen ad tettru, ad tettru, amek ara texdem daɣen? Ay nutni s tura mi t-id-tekkes-d yeshel, i tmerriwin amek ara yernu ukerric-nsen, amek? Iɛeddi daɣen yufa-tt-id ujeǧǧig ireqqen, yenna-yas i Ɛli Kaɛettar, Ayen akka a ddeɛwessu ad tettuḍ kul ass d imeṭṭi. Ini-as atan yemma-k i tt-tettan din, tin umi ur zegreɣ ay d-ternu tayeḍ. Ini-as d acu-t akka daɣen? Yenna-yas, tenna-yas teqcict-agi, tenna-yas teẓriḍ, ad teqqar rric-agi kul ad yuɣal akk s ifrax, ad yuɣal akk ar tyuẓaḍ, amek ara xedmeɣ? Ɛni a s-yeshel? Awi tasumta-agi ḍelleq-itt di lɣaba, Siwlet nekkni terbaḥt umuk warric-nwen. Tɛedda txedem akkenni, tewwi tasumta-nni, belqit, teldi-tt akk, tsawel-as nekkni terbaḥut ama d tiyuzaḍ ama rbaḥut ad tawum akk arrac-nwen. Usan-d akk, kul win idemmen arrac-is ad iruḥ, win idemmen arrac-is ad iruḥ, iyuzaḍ-nni ddment-d arrac-nsent. Almi d-tusa tteryel, tufa-d tiyuzaḍ-nni s arrac-nsent akk. Amek ara s-txelli tmeṭṭut am tagit ur s-tezmir ara? Tenna-yas tiqsidin-agi bujeǧǧig ireqqel. Tenna-yas atan s yixef-iw. Abrid-agi ad as-ḥulseɣ ad čeččeɣ dirikt. Tekka-tt ṣṣbeḥ. Tenna-yas yemma-s teẓriḍ acu ak iniɣ ass-agi? Ḥwaǧeɣ ad d-tezzuḍ tameṭṭut-ik adebbw. Ad tt-id-tezzuḍ, ad tt-id-nsebb, nekkini ad ruḥ ad awiɣ yis-s tma. Inis acḥal akken i xwalti insi, nisiɣ tsa u tsin deg tismiya, tsa u tsin d teryulit. Yemma-s agi d tismiya. Inna-yas ruḥ d ayen isehlen ad tt-id-zluɣ. Inis ruḥ ɛreḍ-ak-t-id ad d-tafeḍ ad d-tafeḍ ad tt-id-tafeḍ tewwa. U truḥ. D teryalt truḥ. Argaz-agi, tameṭṭut-agi inis ad d-tfeṭṭzeḍ ad tfetter, netta iɛedda d isɣaren ar yiwet iṭṭef taxxamt, Yeṭṭef taxxamt iččur-itt akk d isɣaren lqaɛen akk isat d isɣaren. Yerna-yas ajim. Mi tt-iɣumm akk s wajim isɣaren-agi, yerna-yas tiẓerbiyatin. Anda yella uceṭṭiḍ, anda tella tẓerbit, anda tella ṭṭapit, yerra-ten akk sufella. Ad tebṭ d teryulat. Ferḥent. Ttezzirt tukkwa, ttezzirt tukkwa, teččet. Isekcem-itent akk ar texxamt-agi anda llan isɣaren. Yella isekcem-m tukkwa ar dina xwalti, a yemma. Kecmemt ar dina d taxxamt-nni n wen-d-neqqa d ukli ara ɣas akk iṭapiyen, ara ɣas akk tiẓerbiyatin. Ferḥent. Kecment akk. Akken kecmet akk, yerra-yas-t-id tawwurt, iceɛl-as-t times. dɣa rɣant akk tteryulit agi akken llant dɣa yefreḥ yefreḥ yaj ikmez yaj ik tmeṭṭut-is kemzen xedmen zwada iman-nsen ini-s akkagi kkseɣ akk tteryulit fell-i xas tedda yemma d tagi d tamacahut wen d-wwiɣ ass-a Ttmenniɣ ad ken-id-teɛǧeb. Tanemmirt i widak tidak i d-itebɛen akk am i tura, ar tikkelt nniḍen, ma yebɣa Rebbi. Msa waɛla xir.